Эппит оройуоммут олохтоохторо, күндү коллегалар, эһиги бука барыгытын Саргылаах иккитин чөһүппэ биир сылынан Хорула нэһилиэгин библиотекатын, култууратын үлэһиттэрин, ааҕааччыларын ааттарыттан истиҥник эҕэрдэлиибин. Баҕарабын эһиэхэ үүммүт сыл үтүөнү-кэрэни, сырдыгы эрэ аҕаллын, күүстээх санааны, чэгиэн туругу. Үүнэр сылы көрсө ыыппыт хаар үҥкүүтэ хоһоон хоһоон ааҕыытын түмүгүн кытта билиһиннэриэхпит иннинэ бу күрэҕи сыаналаспыт Уйулҕан хоһоон ааҕар бөлөх уолаттарын кытта билиһиннэриэхпин баҕарабын. Уолаттар быйыл онс-класс үөрэнэллэр. Кинилэри маҥнайгы кылаастан саҕалаан учууталлара, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгуна Чучанова Надежда Николаевна дьарыктыыр. Бу сыллар тухары Уйулҕан бөлөхтөр араас таһымнаах күрэхтэргэ кыттан кэллилэр. кэккэ ситиһиилээхтэр. Быйыл Оройуон библиотеката ыыппыт хоһоон ааҕыытын күрэҕэр бастакы, Антоновка библиотеката ыыппыт күрэҕэр иккис буолбуттара. Өктөм народнай театра ыыппыт республиканскай күрэххэ «Хомоҕой хоһоон хонуута» анал аат наҕараадаламмыттара. Бу бөлөххө дьарыктаммыт Давыдов Дьулустаан Дьокуускайга, Дьиктиргээйи Пладик, Тобонов Захар, Ньурбаҕа, лиссиэйдэр ситиһиилээхтик үөрэнэ сылдьаллар. Билигин Уйулҕан бөлөх саха норуодунай поэта Семен Данилов-хоһоонун ааҕалларын истиэхпит Уйулҕан бөлөх Бүөтүр Тобуруокап Хаар, хаар, сүһүдьүү күү гына хаар, ниик минньигэс хаар, сып-сылаас хаар, сыа, Сымнаҕас-хаа, тоҕо мин родоҕоччугуо, таба көрбөтөх бэйэккэбиний? Тоҕо мин доҕотторум дьоһуннаан туойбатах эбиттэрэй? Эн тыынар салгыммын мүөттүүгүн, эн хаамар сирибин көбүөрдүүгүн, эн миэнэҕин, Эн биһиэнэҕин сахалары киэҥнэрэҕин Эйигинэ суох сири ийэ Тугунан тунаара тумартыйа тупсуо этэй Эйигинэ суох кини сирэйэ Тугунан туртайыа туналыйыа эбитэй Хаарыам, хаарыаннаах хатыыс маҥан хаарыам Эн толлуккун Эн хоптоҕун Эн кынтайар кытылыккын, эн кылбаарар кубаҕын. Мин норуотум, мин дьонум, эн сырдык чаҕылгар суунар, дууһалара мэлдьи ыраас. Эн суорҕанньына суоланан сүрэхтэрэ санаан. Төрөөбүт күммэр миигин, эн уугар суйбуттар, эн эриэскэс мичилгин. Мин диэн баҕар Аан бастаан олох буолбута Эн урсуннар ааппытын Көрөн ааспыт ыйаҕы соспутун Чааккаан сүҥэн ытыстыбын Күлүмэрдиир көмүс мөһүүрэни Эн титириктэр ыйыырын Күн чаҕылларын тутан ылан Мэ, оонньоо диэн уунарын Мин хара түрүөхпүттэн эн оҕоҥ этим Саас хоту көтүөххүттэн ахтаммын иэдэйэрим Тииҥ суолун ким да миэхэ бу дьиҥ көтөргөтө Сыннаҕаснарын диэн туохтарын сатаан өйдөппөтө Арай эн үөрэппитиҥ мындыр ойуоһут буоларга намчы нарын оһуордар уус түннүктэн буларга Хаарыан хаарыаннаах хатыысмаҕан хаарыан өр соҕус туран өйдөөн болҕойон көрдөххө үүт маҕан хаары үрдүнэн күөмэх сулус кэриэтэ үчүгэйкээн араас өҥнөөх, үгүс элбэх үөр кыымнар, кылыһаллар кылыбачыһаллар, кыынньаллар буолбаат? Сылаанньыйбыт, сылаанньыйбыт санаабар, хайдах эрэ, хайдах эрэ чыпчылҕан эрэ устата тыллан тырым гынан ааһар тыыннаах сибэккии курдуктар буурҕа модунада түһэн уолаттарга толооннорго буруйу оонньоотоҕуна бэл сонно даҕаны илминньийэ таптаабыт сүрэхтэр буурҕа тыыл буолбакка кыып кыра кытыгырас да кытыгырас муус маҥан таҥастаах ойборуспут оҕолор буурҕаны тыалыы, буур табалыы көлүнэн, көстүбэт дьэҥкир наартанан, күдү-быа, күөллээх алаас устун, көтүтэн сүүрдэн көччүйэргэ дылылар. Эн кылбайар кыра хаар эбээн саха дьонун эрэйдэрин чэпчэппит эрэллээх доҕор буолбаккын эйигини суох эргэнэ хара тыабын ириэн игэлгэ элбэх кистэлиҥин этитиэхпит биллибэт эйигинэ суох туйгун булчут дьон туул тайаҕы кытта тугунан да сысаннар тутуспаттара чахчы. Эйигинэ суох сыыдам наарталары сыыйылла-сырыласпаттар, уһун обуостар улахан суолунан соҕуспаттар. Күрдүргөччү көйүллэри көмүрүө көмүс хаар кыыс куруһубатыныы налыйар кырыа бытырыысхаа. Толоону туундарыны тупсарар туналы маҥан хаар, сылааһа эйэҕэһэ санатар сымнаҕас сыа хаар. Садарахтаах сардаҥалаах сандалыстай сааскы диэри саймаарыйар сайын күөҕүн хабырыттар тымныыттан харыстыыгын арай эн. Ойукка киирбит Ньургу нуолдьаҕай үнүгэстэрэ, тоҥуо хархонньо дьиэлэнэн, тоҥсойдоох тохсунньуну туорууллара доҕотторо. Уһугуруур кур туйах бочугурууру бочугурас, ыарҕа ыалдьыта ыалыкы. Олоор чолоор улахансык улар, бука бары Бука бары, кырса кырыһа үллүктээхтэр, куоба хомурах дьиэлээхтэр. Хаарыам, хаарыаннаах хатыыс маҕан хаарыаҥ! Сыарҕа сыҥааҕа сыыйыллан бардаҕына, истэ иликпин, мин эн курдук ырыаһытыы иккилиилээх итии сүрэҕин иэйии имэгинэн иирдэри имигэс илбис тыллааҕы эн тас чопчу буолан таммалааллын кынаатаххына күтүр күүстээх тымныыттан Көлбөҕөрбүт күммүт күлэ түһэргэ дылы, мэҥэ халлаан сирэйэ мичиҥнииргэ дылы. Антон тыа аайыттан чурулаан туойдаххына, тырытыы аайыттан чырылаан бардаххына, чараас-чараастык чарылаатаххына, нарынтан нарыннык чагаардаххына, Күрүлгэннэр аайы күлэ оонньоотоххуна, дириҥ көмүстэргэ ньирилээн киирдэххинэ, күөрэгэй чыычаах күөрэй көтөн тахсан, күнү быһа үтүктэр. Кэҕэ көтөр кэриэһи барыы кэрийэн, кэрээбэккэ кэпсиир. Куба кытта хоҥкунаһар, кыталык кытта кыҥкыдаһар. Хаар, сүөһүгэ түүргэнэ хаар, ниip минньигэс хаар, сып Сылаасха эн толлуккун, эн хоптоҕун, эн кынтайар кыталыккын, эн кылбаарар кубаҕын. Мин сүрэҕим ыллыахтын, эн бараммат ырыаҕын. Мин дууһам ыллыахтын. Бөлөх аатыттан кэлэн иһэр хаҥа дьылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит уонна бастакы бөлөх түмүгүн билиһиннэрбэр көҥүллэн. Саргылаах Саҥа дьыл көрсө хаар үҥкүүтэ күрэх үһүс миэстэ кыайыылааҕа Лазарева Каролина эҕэрдэлиибит! Саргылаах Саҥа дьылы көрсө хаар үҥкүүтэ күрэх иккис миэстэ кыайыылааҕа Савинова Диана эҕэрдэлиибит! Саргылаах Саҥа дьылы көрсө хаар үҥкүүтэ күрэх кыайыылааҕа Гуляева Сайнаара, эҕэрдэлиибит! кыайыылаахтары, кыттааччылары барыларын эҕэрдэлиибит өссө төгүл уонна күрэх бу бөлөх уһуйааччыларын, уһуйааччытын Тулукчаана уһуйаан, уһуйаан иитээччитин Гуляева Мария Анатольевнаҕа махтал сурук туттарабыт. Саргылаах Саҥа дьылы көрсө, хаар үҥкүүтэ күрэххэ айымньылаах үлэҥ иһин.

Оттон чүчүйэх курдуктар чохоон курдук ый тахсан Нуой дойду сыахаара түүнү быһаайаннаан төгүрүйэр халлаана иккис группа түмүгэ маннык буолла: Саргылаах Саҥа дьылы көрсө, Хаар үҥкүүтэ күрэх үһүс миэстэ хаһаайына Иванов Кирилл. Саргылаах Саҥа дьылы көрсө хаар үҥкүүтэ күрэх иккис миэстэ хаһаайына Чочанов Саша. Саргылаах Саҥа дьылы көрсө хаар үҥкүүтэ күрэх кыайыылааҕа Матвеева Амелия. Эҕэрдэлиибит! Кыайыылаахтары уонна кыттааччылар барыларын эҕэрдэлиибит бу иккис бөлөххө. Уонна иккис бөлөх салайааччытын Лазарева Сааскылаана Николаевнаны Николаевнаҕа махтал сурук туттарабыт. Саргылаах Саҥа дьылы көрсө хаар үҥкүүтэ күрэххэ айымньылаах үлэҥ иһин. Тэрийээччилэр Ханчаарылаах алаастарбыт, киҥкир хара тыаларбыт, кылбаҥ куобах сонунун кылбаарыччы таҥыннылар, күн уотугар көөчүктэнэн көмүрүөлээх хаарбытыгар кыычыгырыы ыллыы сырга кырыымпа кылыусыйдаҕа Суосунакаар кэрэтэ, кыһыҥҥа-айыкка ураты көстүүтэ. Сүрэхпин манньытта, үөрүүнэн толордо, каартыынын күүлүү эггиччи гүлүмнүү, сүүс араассынынан абылыы көөчүктүүр, уран уус тиспиттии аһуору устуон. Нап-нарыын бэйэтэн айуута кэрэтиэн, таптыыбын кыһыҥ үрүҥ каары үллүгүн, тымныыттан кырыстыы Кэрэкэ көстүүтүн Карнаанньаммыт арааһаайабыт Кыһыҥҥы кэрэни кэрэхсии туойабыт Маннайгы хаар балаҕан ыйын бүтүүтүгэр батаччы түспүт хаары Маннайгы хаар диэннэр баанылаан ааттыыллар бары Тола күөх кэнчээрэ хаар быһыытынан быгар Күн көрбөт эрээри күлүмүрдүү сырдыы сэтэ Бөһүөлэк хаары бөкүнүтэн бөһүөлэк оҕоло оҕото мунньуста, харахтаан, сирэйдээн оҥордубут, хаар киһини туруордубут Оттон үһүс группата мига маннык буолла. Саргылаах саҥа дьылы көрсө, хаар үҥкүүтэ күрэх, үһүс миэстэ хаһаайына Курешев Юра. Саргылаах Сааҥҥа дьылы көрсө хаар үҥкүүтэ иккис миэстэ хаһаайына Алексеев Эльдар Саргылаах Сааҥҥа дьылы көрсө хаар үҥкүүтэ кыайыылааҕа Степанов Семен Эҕэрдэлиибит! Махтал сурук тустарыллар үһүс бөлөх салайааччытыгар уонна биһиги бу уйулҕан уолаттарбыт салайааччытыгар Чуочанова Надежда Николаевнаҕа Маҥнайгы хаар куобах түүтэ хаар төс нуһараммыт налыйда Боллох хаспах бүрүллэн дойду ньууру туртайда Томтор сиргэ бөлөхтөөн томторуйа көтүөхпүт Түспүт хаары чөмөхтөөн төкүнүтэ сүүрүөхпүт Салааска тиэйсэн, сосуохпут оонньуохпут, хартыыскалаан тэлээрэн, хонук хаарын оймуохпут Саха сирин киһитэ «Мин эһиэхэ этиэм этэ: дьылҕам хаартан төлүөхтээх, дьылҕам хаартан төлүөхтээх» Кэлэр кэскилим үөрүүтэ эмиэ хаартан төрүөхтээх, мин хонууга тахсабын, халыҥ хаарынан хаамабын, хаардыын өрүү тапсабыт, хаартан үөрэ таалабын, хаар кири сиилии-сиилии, хаар миигин симиир-симиир, хаар миигин үөрэ сэргиир, хаар миэхэ үөрэ кэпсиир Хаар мин суолбун бэчээттиир, куһаҕаммын көмөн кистиир, мин атаҕым анныгар суолбун сайыһа, дьылҕам хаартан төрүөттээх, дьолум хаартан төрүөхтээх Николай Савич Тарабукин «Воспоминания о деде». Когда ребенком был я, с соседом я ходил на куропаток петель ставить.

Иди докормить. Волчончиковья рукавички принес. Моя бабушка очень обрадовалась и от радости я улететь был готов. Так гордился ребенком, что хвалит меня. Три-четыре. Эмиэ бу күрэххэ дьиэ кэргэн аатыттан кыттыбыт Осиповтар дьиэ кэргэттэрин саргылаах саҥа дьылынан эҕэрдэлээн туран

Саҥа саҥа конкурета, саҥа саҥа дьол бэйэтэ, саҥа саҥаны олоххо ыҥырар, саҥаны айарга угуйар.